Viewers duh awm tak tak te ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun tum chu tualthana maksak leh rapthlak tak chhui chhuah a nih dan te kan lo sawi leh dawn a. Hemi bik phei hi chu in ngaihthlak duh zawng tak a nih ngei ka ring a, a tawp thleng chik takin min lo ngaihthlak sak dawn nia. Aw le, kum sangkhat zakua sawmriat chho vel khan dating service an tih mai, kawppui tur zawnna atana an hmanlar em em hi a awm a, He hmunah hian an video leh thlalak te chu an va dah a, tichuan a lo entu ten an duh zawng a nih chuan inhmuhna hun te an nei a, tikhan an induh tawn chuan an inngaizawng tawh mai thin a ni. He thil hi an hmang uar hle a, tleirawl leh milar tak tak te pawhin an ti nasa a ni awm e. Kum sangkhat zakua sawmriat pali khan Miami-ah Miss Florida thlan a ni a, chuta tel ve final hial thleng pha Elizabeth Kenyon chu programme zawhah chuan inah a haw tawh reng reng lo va, ni tam tak an zawn fe hnuah pawh an hmu zo lo va, Police te pawh an beidawng hle a ni. Chumi hnu rei vak lohah chuan Miami Grand Peaks an tih mai. Motor intlansiakna hmun lian taka an model hmeichhe hmeltha tak chu a bo tih hriat a ni leh a. Tichuan, hmeichhe hmeltha tak tak, kum sawmhnih pahnih atanga hnihruk inkar vel chu an bo ta zeuh zeuh mai a. Hemi avang hian Police mei piah lamah FBI leh Detective khawdanga mite pawh an rawn inrawlh a ngai ta hial a ni. Tichuan an han chhui fe hnu chuan heng model te leh hmeichhe bo te thlalak apiangah hian mi pakhat lang ve ziah hi a awm tih an hre chhuak ta a, chu pa chu Miami-a miss thlannaah khan photographer angin nula te hip nan thla te pawh a lo va la de ve chuai chuai a, kan ramah pawh hian amah ang deuha nula hip nana camera lo lekkual thin hriat ka nei nual mai. Chuan motor in tlan siakah pawh khan car pakhat a khalh ve bawk a ni. Amah hi awmna ngaia a awm reng ngai loh avang leh evidence chiang tak an neih loh avangin amah zawn nan a thlalak an neih te chu an la theh darh hluai thei lova, an zawng ve reng thung. Tichuan kum sangkhat zakua Sawmriat pali ah Tala Hese an tih mai, Florida khaw pakhatah chuan tleirawl hmeltha ve tak kum sawm pakua vel chauha upa chu a bo leh ta tlat mai a. He tleirawl hi Linda-i a ni a, hmeichhe fel tak a ni a, zirna lam ngaisang mi tak a ni. Bialpa nghet tak a nei bawk a, an inngaizawng rei ve tawh hle a, a zirna lam tih lohah chuan tuipui kam vela intihthaw ven chu a nuam tih ber a ni. Nipui chawlh velah pawh tuipui kam velah a bialpa nen an kal nitin mai thin a, amah hi hmeichhe harh vang tak a ni a, thian leh ngainatu te pawh a ngah hle a ni. Amaherawh chu a bialpa nena an anniversary kum ngana an lawm hma ni chiah, March nu sawmhnih a maw lian takah bazar tura a chhuak chu chin hriat lovin a bo tih report a ni leh ta tlat mai. Darkar sawm pahnih vel a bo hnu March ni sawmhnih pakhatah chuan Linda-i chu hmuh a ni a, Georgia Bainbridge kawng sira hotel lian lem lo takah hian a ni a, Thawmhnaw ha mumal lo leh kelawnga mang ang taka hmeichhe lo tlan lut thut an hmuh chuan manager pawh chu a chi a inhman lek lek a, tichuan an khaw sheriff chu an ko va, rang takin a lo thleng nghal a, Chawng fiah tha hlei thei lo hian mi pakhatin min kidnap a, min sawi sa tih chu fiah lo tak hian a sawi thei chawk chawk a, ambulance pawh a lo thleng ve leh nghal mai a, An han bawi sawm hnu chuan room ah chuan an han hruai lut chu carpet ah leh chhuat velah te chuan thisen hi a lo awm neih nuai a. Sheriff chuan forensic lam a ko nghal a, chu lai hmun chu an rawn en fiah ta nghal a, Linda i chanchin chu a darh chak hle a, Miami lama police te beng pawh a thleng ve nghal a, Mel zanga laia hla atang chuan an rawn thlawk phei nghal a tichuan Linda i pawh chuan mi dangin an tuar ve thei a ni tih hria in a sawisakna hliam nasa tak pawh sawi thei lovin police te pui tur chuan a inti pachang ta hram hram a. Linda-i sawi dan chuan mawla dawr pakhatah chuan he pai hian a rawn be ve tawp a, model a nih duh leh duh loh te a rawn zawh thu a sawi a, mahse Linda-i chuan a bialpa in hetiang lam hi a duh vak lo mai bakah Amah pawhin a tui lem lo tih a hrilh a, tichuan a haw tur chu a lo zui ru ve reng a. Car park na reh takah chuan Linda-i chuan a sawi dawt thei lo nain a thin zawn velah hian a hnek a, nikhaw hre loin a awm nghal a. A harh chhuah leh meuh chuan a car hnungah chuan a lo awm tawh a, tichuan motel pakhatah hian a hruai a, khumah amah hi TV en pahin a mu a. Amah a ngaihsak loh lai tak chuan Linda-i chuan kawngkhar chu a va pan vat a, a kalhna chu tereuh te a nih vangin a hawng mai thei lo va, a tlan chhuah hmain a rawn man hman a, tichuan an inbei ta a, theihtawp chuan a bei let ve nain a lu ah chuan a chhu a, khum ah chuan a mu ta thlawp a. Linda-i chu nikhaw hre lo a nga rei lo te a awm der hnu chuan a mitah chuan a kawm vak a, bathroom lamah chuan a tlan lut ta daih a. A inkalh khum a, bathroom ah chuan rei fe a va thih der hnu chuan kawngkhar chu a hawng a, amah mantu chu a lo awm tawh lo a ni. Tichuan Police te chuan an rinhlelh thlalak hrang hrang chu an han entir a, amah mantu pa chu a awm ve em? tia an zawh chuan rang takin thlalak pakhat chu kawk nghalin, Hepa nge hi a ni? a ti a, Chuta a kawh pa chu Miami police ten an rinhlelh an zawn lai Christopher Wilder ngei kha a ni a. Sawi tak ang khan Miss Florida thlanna a an finalist Elizabeth-i bau hma khan in la photographer pawimawh lutuk khan a kiangah a lo awm ve reng a, Nel pawh an innel viau a nih kha. Tichuan chumi hnu lawkah motor intlan siakna a model Rosario kum sawmhnih mi bo chungchangah pawh khan racing car pakhat hi a lo khalh ve reng a. Rosario-i bul hnaiah a thlalak hmuh tur a awm leh bawk a nih kha. Chu bakah hetiang ang deuh hian khaw hrang hranga a insawn kualna hmun apiangah hmeichhe tleirawl kum sawmhnih vel bawr che lo tak tak an bo thu report a awm nual mai a. April, Nili sangkhat zakua sawmriat pali Linda-i hmuh a nih hnu darkar hnihna ah chuan California khaw pakhat ah Torrance-a an mall ah chuan nipui chawlh chhunga hnathawh tur zawng tura kal kum sawm paruk vel leka upa Tina-i chu Wilder-a bawk hian lo bia in Modelling lam chu a lo offer leh ta a, fashion, photo, lam hi a lo ti ve nasa bawk nen, kum sawm paruk vel lek bumna tawk thlalak tawh sa mawi deuh deuh hmuh tir mai tur chu a ngah hle a. Car parking lot lamah hruai thla in hla takah a kal bopui ta daih a ni. A tukah a fanu bo report tur chuan Piquerol-i chuan police station a va kal a, Miami leh Georgia thil thleng kha an hre pha chiah lo a ni mahna, tleirawl nipui chawlh hmang tur ur lawk ang vel lekah an lo ngaihsak a, an la serious lutuk lo. Tichuan, an in atanga mel zahnih vel a hla motel pakhat Eldorado Motel ah hian a thlenpui a, hetah hian ka thu i awi loh chuan mi tam tak ka lo tihlum tawh a nia Tiin a vau a. A tukah chuan motor ah chuan tir in hmun dang pan in a kal pui leh nghal a. Reife an tlan hnu chuan hotel pakhat ah hian a riah pui leh a. Tah chuan a sam chhing tak in a tan sak a. Tinai chu a tilhlum nghal dawn lo a nih hmel. A lan dan a tih danglam sak a. Tichuan ni ruk chhung motor in a zin pui a. Motel hrang hrang ah a riah pui hnu chuan Indiana a khaw pakhat Gary chu an thleng ta a. Hei hi ti na i, a manna California atanga mel sang khat laia hla ah a ni. Hetah hian Wilder hian ti nai bulah chuan, Tihlum i duh loh chuan hmeichhe dang min man pui ang che, a ti a. Mall pakhatah chuan an lut a, tah chuan, Ti nai ang rual, tleirawl hmel tha tak hi a hmu a, Wilder-a chuan va be turin a ti a. Hla vak lo atang chuan a lo en reng bawk a. Tichuan, Tinai chuan model nih a duh leh duh loh te chu a va zawt a, Wilder-a hi thla la thiam a ni a, beauty competition atana an duh thu a sawi chuan chu tleirawl dawni pawh chuan a lo hnial ta bik lo va. Thla laksak tur ang chuan an pahnih chuan car-ah chuan a phur a. Motor-ah chuan a tawngkam hman vel chu tidanglam nghalin tlanchhiat a tum emaw thu a awi loh chuan mi tam tak a thah tawh thu leh a tih hlum ve tur thu chu a hrilh ve a tinai chu va inbual turin a ti a, bathroom atang chuan Dawni chunga a thiltih ten awm tak chu a hre chiang kher mai, a tukah chuan an pathum chuan an zin chhuak leh ta a, Kawng lakah zung tura Wilder-a a chhuah hlan chuan Dawni chuan engtin nge he pa lak atang hian kan tlan chhuah thei ang tiin ti nai chu a zawt tawp a, mahse tih ngaihna reng an hre lo va. Zanah chuan motel pakhat an riahnaah hian Tina-i nu Carol-i TV-a thusawi lai an en a, Wilder-a a vohna chuan Chanpuitu an lam atang tam tak an awm tih a hriat phah a, an thla chu a muang ta deuh va, mahse tih theih an nei chuang lo a ni. Police leh FBI te hian hma an la chak hlei thei lo hle a, hmun khatah rei lo te bak a awm ngai lo va, a awmna an hriat meuh chuan hmun hla takah midang a lo ti buai hman zel si nen thla hnih dawn chu an um ta reng a, tichuan A tir a kan sawi lan tak dating service ah khan a video te a lo dah ve a, kha video kha FBI te chuan an theh darh ta a, khawvel mipui zawng zawng hmuh atan TV channel ah an broadcast ta a ni. Tichuan Dawni leh Tinai chu a car chuan a chhuah pui leh nghal a, hmun fianrial takah hian Wilder-a chuan a car chu a ti ding a, Chutah chuan Dawni chu a kau chhuak a, ramhnuai deuhah chuan a kalpui ta a, tichuan Wilder-a chuan a bei thut a, a sawkah a rek bawk a, engkim mai hi a hmu phe vek tawh a ni. Dawni chuan a theih tawp chuan bei let ve mah se tih theih reng reng a nei lo. Tichuan Wilder-a chuan a chemte pai chuan Dawni chu a vit ta a, thi tura a kalsan lai chu Phe ruai chuan a hmu ni. Hetah hian Dawni chuan engtin nge ka kal pawh ka hre lo. Kal ka duh a, ka tho a, ka kal mai a ni. Pathian puihna a ni ngei ang a ti hial a ni. Engtin tin emaw kawngpui chu a thleng thei ta hram a. Tah chuan delivery truck a lo tlan hlauh va. Truck khalhtupa chuan damdawiin hnai berah kalpui nghalin a hliamte chu a nasain thisen hlauh nasa hle mah se an chhan chhuak thei hlauh a. Tichuan a chungchang chu a darh chak hle a, a lo harh chhuah leh chuan FBI lam beng a thlenga zawhna tam tak an zawn nghal a, Dawni chuan an man dan te Tina in model ni tura a sawm thu te leh engkim a sawi hnu chuan Tina i nu in kidnap a nih thu a sawi lai a mipuite ngaihdan leh Dawn i dam chhuak in thu a sawi hnu a mipuite ngaihdan chu a in ang lo ta hle a. News channel leh newspaper tam takah pawh Wilder hian thurualpui nei angin an sawi hial a ni. Tinai chet dan vel leh tlanbona hun a neih reng lai a Wilder-a thil sual tih A puih zawk tlat avang te pawh chuan a niang tinai chu mipui te chuan an dem tak zet a, an hmuh chin atang chuan an puh na te pawh chu a awm viau tho mai awm e. Tinai pawh chuan Donny a dam chhuak tih leh chutiang amah puh na te pawh chu car radio atang chuan a hre ve vek a, a kar khalh thlengin an hriat vek tawh avang leh a kalna lam an hriat avang chuan Wilder-a chu a mangang ta a. New York-a mall pakhat parking lot-ah hian Betty, kum sawmthum pathum mi chu silaia tin chungin a kar lamah a hruai phei a. Tichuan a mi man ve tho tinai bulah chuan Betty kar chu khala rawn zui ve turin a hrilh a. Tlema ram hnuai ve deuh an thlen hnuah chuan an ding a, Betty chu Wilder-a chuan a kap hlum a, tichuan Betty car an ruk chuan an tlan bo leh ta a. Tichuan Nico chhung chu Tinai chu Wilder-a hian a man tawh a, Tinai sawi let leh danah chuan vawi tam tak an chhungte leh a nu hmelhriat hnai vai ten kum sarih vel a nih atangin an lo khawih tawh thin a, hetiang hi a vawi khatna a nih loh thu sawiin tuar dan tawk a thiam thu a sawi bawk. Tichuan an kal zel a, Wilder-a chuan Boston Airport kan thlen ve leh, ka chhuah za len ang che, a ti a. Tinai chuan ma ka ti hle a, mahse a mizia nen chuan a ring ngam hauh lo va, a chhuah ve leh a kap mai ang tih a hlau hle a ni. Tichuan Airport-ah chuan a ID te a dil a, thlawhna ticket a book sak a, an in lamah haw leh turin dollar sang khat a pe bawk a. Tichuan engmah a sawi tawh loh chuan Wilder-a chuan Tinai chu an khaw lamah a thawn haw leh ta a, thlawhna a thlawh chhuah hma kha chuan min hmang tangkai leh mai ang nge, min chhuah za len ang tih kha ka chiang lo tiin a sawi hial a ni. Tichuan Los Angeles a thlen chuan Police Station-ah tlanlut nghalin Wilder-a chet dan zawng zawng chu a va sawi vek a, Wilder-a chu an um zui ta a, chutih rual chuan criminal lawyer te chu an lo lang ta a, a pa pawh a tet te atanga a tana lo lang ngai reng reng lo kha amah ep amah ep tu-ah atang turin a lo lang ve bawk a ni. A tirah chuan Tinai chuan na a tiin tawrh thiam har a ti hle a, amaherawh chu Betty leh Donny chunga thil thleng vang chuan thusawi fiah tura tih a ni ve bawk a, Tichuan Wilder-a motor Wilder-a motor ni awm taka lang chu thingtlang khaw reh tak New Hampshire Colebrook khuaah chuan an hmu a, Police pahnih hian ring hlelhin an ti ding a, a car khalh chu report an dawn nen a inarm chiah chiah avangin silaiin an tin a, driver chu chhuak turin an ti ta a. Mahse Wilder-a chuan a kut chuan eng emaw lak tumin a ban a ni tih an hriatin Police te chuan an kap a, Walder-a pawh chuan a kap let ve bawk a, Police pakhat a hliam a, tih theih dang reng a nei tawh lo tih a inhriat hnu chuan Police te chuan a reh deuh hnuah chuan silai ri an hre leh ta a. Tichuan silai khu vel a kian deuh hnu chuan an va kal hnai a, Wilder-a chu a motor hnungah chuan amah leh amah a lo inkap hlum reng a lo ni. Tichuan an hriat theih chinah thlahnih vel lek chhung chuan tleirawl hmel tha tak sawm pahnih lai a man hman a, heng tleirawlte zingah hian pathum chauh an dam chhuak a ni. Lindai leh Dawni te hian mi tam tak nen atangin thil pek te an dawng nasa hle a, huaisen lawmman pawh an pe hial a ni. Amaherawhchu, tinai erawh mipui leh interviewer ten an ti buai reng a. Police Officer Captain Jim Pope-a chu tawng chhuakin nasa takin kan chhui a, FBI leh khaw hrang hrang police te nen tinai hian thiam lohna a nei lo va, ualdar a kut tuartu ve tho a ni, tiin mipui zawhna a chhang a. Tichuan zawi muangin tinai pawh chu nun pangai na nung ve thei ta a ni. An misual pa ber lah chu a thi ta mai si a, tihna itan chuan a hrehawm duh ngawt ang. Lehlam zawng taka ngaihtuah chuan kum sawm paruk vel lek chu ni lo se, Wilder-a kha a tal awh tir thei hial tur a ni a, engpawh chu ni se he thil chungchang hi chu amah tihna i ber pawhin ka che dan te avangin dem ka hlawh a ni maithei. Mahse kum tling lo ka la ni a, ka hlau a, dam chhuak turin Ka beih danah khan ka duh reng vang a ni lo va, dam khaw chhuak turin theihtawp ka chhuah ve mai a ni, tiin a sawi a. Dawni pawhin tinai chu lo chhan ve in, A chet dan chu eng pawh ni se, Walder-a nen kha chuan an inthu rual lo tih chu a chiang a, kan la naupanga hun harsa takah rilru fim tak kan hmang thei lo va, dam khaw chhuah nan a thiam ang tawkin a ti ve mai a ni, tiin media-te a hrilh bawk. Engpawh ni se, he in la photographer pa hi a chet dan rap thlak tak, theihnghilh chak khawp in, tinai zawk an buaipui dawn in a lang tlat. Mizo ah pawh hian photographers nula thla lak sak peih deuh deuh hi an tam riau a, an hlauhawm nge hlauhawm loh chu kan sawi thei lo na a chu fimkhur tlan a tha e. Kan channel min ngaihhlut sak a, min ngaihthlak sak tu te video thar nena kan lo let leh hma chu mang tha vek ule.